רבי זאל מיט משלים זיין, ס'איז נאר אזא זאך אזויווי א אפיעל, מ'מאכט א אפיעל, און דאן גייט מען אפנעמען די געלטער פון די אלע וואס זענען געבליבן שולדיג. אויפגעשריבן מיט וועם כ'האב שוין גערעדט, און כ'וועל רעדן צו יעדעם איינעם. אבער די זאך אז מ'קומט אראפ אין חדר אויף די פלאץ ווי די קינד לערנט, יעצט איז גארנישט דא, יעצט דארף איך רעדן מיט די מלמד, איך דארף רעדן, איך זע ווי די קינד דרייט זיך, און איך זעה יעדע טאטע איינס ביי איינס, זיי ווילן נאר די טובה פון די קינדער, ווילן נאר די טובה פון די קינדער, מען זעט עס מורא'דיג מורא'דיג שטארק, און דאס אליינס אז א טאטע טראכט פון זיין קינד און ער וויל די הצלחה פון זיין קינד, איז ער איז ער מורא'דיג מצליח, יעדער איינער גערעדט מיט די מלמדים מיט די מלמדים, האפענטליך, כ'ווייס נישט אויב מען דאס משלים זיין אויכעט, אבער איך וויל אויכעט, איך האב אנגעזאגט פאר די מלמדים. זאג דעם גאנצן אמת אין פנים אריין, באהאלט נישט גארנישט, אייביג קומט מען זאגן יא אבער די ברסלב אלץ איז גוט, אלץ איז פיין, זאג דעם גאנצן אמת, זאג עס שיינערהייט אבער זאג עס, זאג עס, זאג עס, זאג די אמת, וואס מען קען מחזק זיין, וואס מען קען פאררעכטן, מען וויל דאך ארבעטן צוזאמען, סתם זאגן, און בעיקר דארף מען זאגן זאכן וואס זענען געוואר וואס א טאטע קען טאקע העלפן, נישט אלעס קען די טאטע העלפן, א יונגל אין חדר איז אביסל צו ווילד, אבער נאר ווי אלע קינדער, זיך ארגעזען צו.

ש ט די מלמד זאגט ביסט ביסט די בעסטע יונגל. די אלע זאכן וואס די מלמד האט געזאגט מען דארף פארבעסערן דאס האלט אין קאפ פאר מארגן פאר איבערמארגן פאר שבת ביים טיש. געדענק געדענק זיי מחזק אבער מארגן וועסטו אים זאגן זיי זיי זיי דרך ארץ'דיג און וואס מען קען פאררעכטן אבער קודם ס'איז זייער א וויכטיגע זאך אבער דיין טאטע האט מיך געקומען זאגן אז ער ווייסט וואס צו טון אז אז די מלמד שרייט צו סאך אויף די יונגל. האב איך געזאגט פאר די מלמדים, האב איך געזאגט פאר דעם טאטן, קודם די ערשטע זאך, אגב, איך זאל נישט געוואלט אריינגיין אין די סוגיא, זיי דו אזוי ווי אהרן הכהן, זאג פאר, זאג פאר, זאג פאר, זאג, זאג, זאג פאר דיין יונגל, האסט גערעדט צו די רבי, די רבי זאגט, האלט זייער שטארק פון דיר, זאג פאר, זאג פאר די רבי, די יונגל חלש'ט צו גיין אין חדר, ער איז זיך מחי' צו גיין אין חדר. ברענג עס צוזאם, ברענג עס צוזאם, אזוי אסאך מאל דא זאכן וואס די זעלבע זאך אבער אבער עס קומט מיט א געפיל מיט א הארץ זאגט מען עס אויף א אנדערע וועג, אבער דעי דעי זאג נישט איז דרך אגב אז מען זאל אריין גיין אין די אין די דירעקשאן דעי זאג נישט פאר דיין קינד וואס דער רבי שרייט אויף דיר אקעי איך וועל אזוי רעדן צו די מנהל זאל זאגן פאר די רבי זאל מער נישט שרייען אויף דיר. אסאך מאל הערט מען צוריק אזעלכע זאכן, ברוך השם ס'איז כמעט נישט דא אזא זאך, אבער ס'איז וויכטיג אויסצושמועסן אז ס'מאכט זיך אמאל מ'כאפט זיך נישט, ווייל אינגער קומט אהיים זיך אפרעדן איך ווייס נישט וואס, געהאט א מעשה פאריגע וואך האט די רבי געגעבן א שטראף פאר א יונגל אז ער דארף זיך פארהערן עפעס אויסעווענדיג לאמיר זאגן על המחי' ער ווייסט אז עפעס איז ער געווען דארט ער דארף זיך פארהערן ער דארף קענען על המחי' שוין פאר נאך א יונגל למעשה א טאג שפעטער צוויי טעג שפעטער יונגל קומט אין חדר און ער זאגט ער זאגט פאר די אנדערע יונגען ניין איך האב שוין גערעדט צו מיין טאטע, מיין טאטע גייט רעדן צו די מנהל, נישטא קיין אנא מחיה, גארנישט דא. סא עס איז זיכער, איך ווייס, בין זיכער דער טאטע האט עס נישט געזאגט, די יונגל האט עס אליינס אויסגעטראכט, אבער אפילו פאר א משל, איך האב עס נאר געטראכט פאר א משל, קען מען עס נוצן, א זאך וואס וואס מען זאל נישט טון, די יונגל קומט אהיים, וואס דער רבי האט געזאגט איז קודש קדשים, עס איז נישט וואס צו זאגן אזוי ווי א אינגל פילט עס אהן מען קען נישט אויסלייענען אויסלייענען קיין קינדער, א קינד פילט און ער ווייסט און ער ווייסט וואס דער טאטע האלט פון די מלמד, ביסט פריער געהערט דא פון א פריער געהערט דא פון א טאטע, ער זאגט מיר כ'האב געהאט צו טון מיט די מלמד ארויף אראפ, איינער זאגט מיר כ'הייב אן ארויף קוקן די מלמד, באמת הייב אן ארויף קוקן, כ'האב עס אנגעהויבן צו טון, ס'איז אזאלכע האבן זיך געטוישט. אזוי איך ווייס נישט וואס די רעבע וועל איך הערן אגאנצן צייט און איד איד איד איד שוין די רעבע שוין איז שוין וואס ער איז וואס ער איז נעקסטעס יאר וועט זיין גוט גייט דער קינד נישט קענען מצליח זיין ער פילט אז די ביסט נישט אויף איין פעידזש מיט מיטן מלמד ער פילט ווי די קוקסט אראפ די מלמד די מלמד דארף זיין קודש קדשים נישט קיין חילוק וואס ער איז און ווער ער איז ער איז יעצט די מלמד פון מיין זון אדער נעם אים ארויס פון דארט. ס'איז א פראבלעם דא, כ'האב שוין מ'האט שוין גערעדט פון דעם מ'וועט עפענען נאך א מוסד צו זיין ווי צו גיין מען האט צו גיין צו די אנדערע ווייל נישטא קיין אנדערע אבער איז דארף אז ס'נישטא קיין אנדערע דארף מען דאס טוהן וואס די מוסד טוט איז קודש קדשים וואס די מלמד טוט איז קודש קדשים נישט באמת אז די האסט א פראבלעם קום עס דורך רעדן עס איז זייער וויכטיג איך האב געזאגט שכוח דא פאר אסאך טאטע משוגעים ממש א קליינע פראצענט וואס מען אנגעקומען צו רעדן אבער איך וויל זייער שטארק הערן א א טאטע זיצט דא פריער און ער זאגט ברוך השם אלעס איז גוט אלעס איז פיין, און נאכן שוין נאכן זיצן פינעף מינוט זאגט ער איך ווייס נישט צו איך זאל זאגן אבער שוין, איך אויף דעם האב איך געווארט, דאס קען איך גלייך זאגן, און איך האב יעצט שכוח פאר עלטערן, עלטערן זאגן מיך זאכן, און יעדע זאך וואס מען זאגט איז די האלסט טראכסט יא זאגן נישט זאגן, כ'וויל נישט טשעפענען, למעשה דאס העלפט מיך מורא'דיג ארויס, איך איך איין זאך וואס איך איך ווייס נישט וויאזוי די קינד קומט די קינד קומט אהיים, איך ווייס נישט וואס די קינד האט אין קאפ, איך קען איך קען דאך זעהן זאכן, עס קען זיין איינער קריגט זיך, צו די קינד איז צופרידן אין חדר, צו ער איז נישט צופרידן, צו די זאך און יענע זאך, אזויפיל זאכן וואס איך קום א שכח פאר די עלטערן, און ברוך השם דו דו זייער שטארק. וואס מען קומט מיך זאגן, סאו דו האסט א אישו, איך האב עס נישט אויפגעכאפט, איך זע נישט אלעס, איך בין געקומען זאגן, האסטו געהאלפן דיין קינד מיט דעם מלמד, האסט געהאלפן אלע מלמדים מיט אלע קינדער, ווייל אלע אישוס איז אייביג דא ביי יעדעם איינעם, גייט דאך נישט צו די מלמד אים אנשרייען, מען רעדט אין מלמדים שטיבל, עס קומט אריין אז אלעס קומט זיך אריין דרך אגב, פונקט, מען רעדט פון דעם, שוין, דאס איז כדאי אזוי צו טון, דאס איז כדאי אזוי צו טון, ס'איז כדאי צו גיין די וועג, יעדע טעלעפאן קאל וואס איך באקום. איז דא עקשן אויף דעם, ווערט עפעס געטון אויף דעם, נישט אין יאנ שמואל, איך גיי גיי קיינעם נישט, כ'טשעפע נישט קיינעם, אבער ס'ווערט געטון, ס'גייט אריין א פייל און זאכן ווערן מסודר. מארגן, העלא, ווי ווי וואס די פרייז פון אייער דאך נישט אראפגעגאנגען, שוין א נייע פרעזידענט, געב געב עס א מינוט, ס'איז ס'נעמט צייט, ווען דו גייסט אריין גיין אינגלען בעט גייט אויך נישט אריין אזוי גלייך, גע גע גע געב עס א געב עס א מינוט, אבער ס'איז נישט אז מ'האט עס נישט אויסגעהערט, נישט מ'איגנארט עס, אויב דאס גייט דורך א שטיק צייט און זאכן ווערן נאכאלץ נישט בעסער, זאג נאכאמאל. זאג נאך, ניין איך זאג נישט, לאז מיין אינגל אויך פרי גערעדט, כ'האב אויך געהערט א גאנצע דרשה, אבער פון די וועלכע וואס כ'האב גערעדט פון די טאטעס דא האב איך שוין גענוג וואס צו רעדן, איך ווייס, איך וויל נישט מוטשענען מיין אינגל וואס ליינט קיין פרעשור, ער לערנט, ער לערנט, צו ער קען יא צו ער קען נישט, צו ער האט די חלומות ווי ער האלט, וויפיל ער וויל לערנען זאל ער לערנען, אבער זאגט פאר די טאטע קוק הער, לייג נישט קיין פרעשור, טשעפע נישט. אבער פרעג יא דיין יונגל ווי האלטסטו משניות ווי האלטסטו אין גמרא, נישט אויף א וועג פון דאס וואס ר' משה פיינשטיין האט געטון מיט מיט מהרא ש, געזיצן אין בית מדרש דארט און געגעבן א גייען דורך געבן א קוק אריין ווי ער האלט, וואס איז אים געווען די גייען ווי ער האלט? דאס איז אזא וועג ווי דו גייסט צו צו א קינד ווי האלטסטו, פשי, פסחים פ א, האלט שוין ביי פסחים, איינער איינער איז אינטערעסירט, איינער איינער ווייסט ווי ער האלט, איינער, ס'געט אים חשק.

אבער ברוך השם ס'נישט וואס צו רעדן יעדער איינער לעבט מיט דעם דאס איז עפעס א חידוש פון א חידוש פון היכל הקודש ווי יעדער איינער לעבט מיט די קינדער וויפיל וויפיל ברוך השם יעדער האט פארנומען א למיתקי בר קאקאלע אבער די ערשטע זאך איז די קינדער דאס איז דאך די גאנצע רוב מענטשן וואס וואוינען אין שטעטל נאר ווען פאר דעם צו צו די קינדער זאלן האבן א גוטע א גוטע חינוך א חינוך א חינוך פון רעבן א חינוך וואס די ישיבה לערנט אויס. דארף מען דאס אויך וויסן ווייל אסאך מאל וואס איז פשט אז די מנהל טוט אזוי די רבי טוט אזוי די רשיון זאגט קלאר מ'טאר דאס נישט טון איך זאגט א ווערטל פאר יאיר איך ווייס שוין מ'מעג זאגן אזא ווערטל אבער פרעג די מורים צו מ'מעג זאגן אז דאס איז געווען די מסורה אייביג אין ברסלב מ'האט געוואוסט אייביג די רבי דארף מען נישט נאכזאגן איבער אפיקורסות דא מענטשן אין די וועלט איז דא אזא זאך די רבי יא אבער רבי נתן שוין נישט. נאכדעם איז דא מוהראש איז אויך א, מוהראש איז דאך נישט דער זעלבע זאך בכלל. נאכדעם ר' שיבע איז דאך נישט נישט ממש מוהראש, איז דאך אלעס ר' שיבע'ס כמנהגו. סאו דאס איז אייביג געווען די מסורה, סאו עס גייט אזוי ווייטער אויך, די מנהל פון די חדר איז נישט ממש דער ר' שיבע, ער האלט נישט ארויס דער ר' שיבע ווי דער ר' שיבע וויל. און און ס'איז אמת טאקע, איך מיין קעגן איך בין א מענטש און איך מאך טעותים און איך לאז מיך לערנען כסדר. אבער אבער אבער אבער זאג עס נישט, זאג עס נישט פאר דיין קינד און ווייז עס נישט ארויס. וואס איז פשט ווען מ'וויסט מ'טאר נישט וויסן? מ'מוז קענען. מ'האט אייביג געוואוסט וואס די ניגון גייט דאך אזוי, נישט אן קיין פארהערן, אן קיין פארשעמען, די מנהל גייט פארהערן, נאר פארוואס שיקט אהיים א בחינה, ווי ווי ווי, יא קענען אדער נישט קענען? לאז לאז לאז לאז, געב עס געב לאז, טראסט טראסט די מוסדות, האסט א פראבלעם שמועס עס אויס, אבער טראסט טראסט, עס וועט זען עס וועט ארויסקומען שיינע פירות.

פון ווען א קינד קען עפעס פארשטיין וואס מען רעדט? ניין! נישט הרג'ען אים נישט, אבער זאכן וואס ער טאר נישט טון, דו טארסט נישט גיין דא, דו דארפסט אראפ קומען, דו דארפסט ארויף גיין, דו קענסט נישט שלעפן יענעמ'ס האר, וואס וואס מען דארף אויסלערנען א קינד די געדאנק אז ניין מען טוט נישט וואס מען וויל, מען טוט נישט וואס מען וויל, אבער דו לאזט נישט אטעמען, דו לאזט נישט אטעמען דעם קינד, אז דו ווילסט א קינד זאל זיין ערליכע איד מוזטו אים אויסלערנען, מוזטו אים אויסלערנען, דאס אליינס לערן אים אויס. אז איינער האט מיך געפרעגט פריער, עס קומט צו אבות ובנים, איך ווייס די אינגל האט נישט קיין געדולד צו לערנען, זיי מוז איך אים שלעפן? איך קוק אהער, דו קענסט, ווען דו זאלסט זאגן אז דו וועסט פילן אז ער איז צו סאך פאר אים, וועסטו אים זאגן קענסט שוין גיין שפילן, אבער דאס אליינס איז א לימיט, נישט אזוי ווייט די לערנענדע, צו ער האט יא געקענט צו ער האט נישט געקענט, טאטי הייסט יעצט קומען לערנען, און דו ווילסט נישט, דו ווילסט גיין שפילן, יא? איך זאג נישט מען דארף זאגן די ווערטער, איך זאג די געדאנק. ווילסט גיין שפילן? ניין, יעצט טוט מען נישט וואס דו ווילסט, מען טוט וואס די אייבערשטער וויל, די אייבערשטער וויל זאלסט קומען יעצט לערנען מיט טאטי, זעסט דאך אז שטיקל צוויי, זאג אים, דו שפילסט, איך קען שוין שרייען אז יעצט, איך זע שוין פון דא, איך זע שוין אז דו קענסט זייער זייער פיין, קענסט גיין שפילן. אבער דאס אליינס איז א לימוד וואס מען דארף אויסלערנען פאר א קינד, אז מען דארף, מען דארף, שוין, ס'איז דאך אויך א קשיא צווישן שו ע און חינוך, איינער געהערט, א פרוי זאגט פאר מיין ווייב, איך בין אזוי לאקי ווייל. דער מאן האט אים אנאל עני שאלה דו האסט די חינוך האסטו קענסטו גלייך פרעגן. אבער חינוך איז דאך נישט א זאך וואס איז א בוק ווי אזוי טוט מען יעדעס מאל אנדערש יעדעס מאל אהער און אמאל אהין. אבער ס'איז דא עצה אויף דעם אויך. מ'דארף עס נאר טון מ'דארף עס נאר טון. דער רשב א האט געגעבן אזוי סאך שיעורים מ'האלט אריין רעדן פון חינוך נאכאמאל קודם סתם שיעורים קומט אייביג אריין חינוך ספעשל שיעורים פון חינוך. דאן קומט ארויס דער גיליון שיעורי חינוך.

יענע טאג דארפסטו די וויכטיגסטע שיקן אין חדר אים אויסצולערנען אז מען טוט נישט וואס מען וויל, מען טוט וואס איז ריכטיג. כ'האב נישט קיין געדולד מיין רבי שרייט, זע צו זיין וואויל די רבי זאל נישט שרייען אויף דיר. יא אבער די רבי הערט נישט אויף צו שרייען, זע צו זיין וואויל פארוואס שרייט די רבי אויף דיר, איך וועל אויך שרייען אויף דיר. אבער ס'איז זייער זייער וויכטיג צו זיין אין חדר צייטליך, מען כאפט נישט וואס מיינט קומען קומען שפעט, מען כאפט נישט וואס מיינט קומען שפעט, ס'איז אלע קלאסן אזוי, מען וועט אנקומען, ס'האט ישיבה געשריבן היינט אין די בריוו וועגן די פי טי עי, אז ווער ס'קומט נישט, כ'האב נישט געשריבן צו רעדן ווייל ווער ס'איז דא איז דאך יא געקומען, ווער ס'קומט נישט מיינט עס אז.

מענטשן כאפן נישט וואס ס'מיינט אזוי, ר' עקיבא זאגט אז אין ברסלב איז מער אז מענטשן זאגן אזוי ווי אין ברסלב, שיק נישט אין ברסלב ווייל וואלט מען עס קיינמאל נישט חתונה האבן, מען מאכט דארטן חתונה יונג הערסטו גלייך די גייסט אריין ס'ווערט נאך חתונה, אויב האט איינער נאך קיין איידיע וואס זאגט מען ביידע? וואס פשט מען ענגליש קען נישט די עברי? וואס פשט מען ענגליש קען נישט די עברי? מיר קומען אביסל שפעט איז וואס? די ווייסט טוט זיך אויף ביי מיר אינדערהיים? קודם איך ווייס יא ברוך השם ווייל איך האב אויך א קליינע הארעווע משפחה מיט קינד און עס איז נישט גרינג איך ווייס עס איז נישט גרינג אבער זאכן וואס דארף געטוהן ווערן ווערן געטוהן און דאס דארף זיין די ערשטע זאך אויף די ליסט מיין אינגל דארף אנקומען אין חדר פארוואס ער קען נישט קיין עברית ווייל ער איז נישט געווען אין חדר מ'האט זיך געלערנט און קומען נאר א שעה שפעט און נאר א האלבע נאר די צווייטע באס פון דארט און ווייטער ביי כיתה א' ווייס איך געשעהן יא בעיביסיטינג ווייל די ערשטע שעה איז איז איז ערשטע שעה שעה אהאלב איז עברי, ווייל דאס איז די ערשטע זאך וואס מען לערנט אין כיתה א', האט די קאפ נאך קלאר צופרי האט פארפאסט, יעדן טאג האט ער פארפאסט א כלל, מיינט צו זאגן ער גייט נישט קענען דעם די ש ו, די קמץ, אונז כאפט מען נישט כח אייבערשטער אז אונז האבן געלערנט עברי, אבער מען זאגט אזוי, מען זאגט די די כאפסט נישט וואס מיינט א כלל, וואס מיינט א ווייל די ברוך השם האסט געהאט גוטע מלמדים האבן עס אריינגעלייגט, זעה דיין אינגל זאל אויך האבן א גוטע מלמד.

גערעכט, איך האב נישט קיין ענטפער, גערעכט, דעם אייבערשטער וויל מען זיך פארבעסערן און און מאכן טאקע מער אפט, די עלטערן פארלאנגען עס און ווילן עס, נישט אזוי ווי איך האב נישט קיין געדולד, עס איז ממש א חידוש, ממש א חידוש, נישט איך האב נישט קיין געדולד צו קומען, מען וויל קומען איינמאל, אפאר יאר האט מען געזאגט אפשר מאכסט איינמאל א חודש, א קען נישט שוין איינמאל א יאר אלעס ענדיגן, אזוי אז יעדע חודש קען מען קען מען נאר אמאל, אמאל ווען מען האט מען זיך דאס, קען מען אייביג פאררעכטן זאכן. אבער די כיתה א' איז זייער זייער וויכטיג פאר די גאנצע לעבן, דו גייסט דיך רייסן די האר פון קאפ, דו גייסט דיך רייסן די האר פון קאפ, וועסט האבן טענות אויף די מלמד, אויף די מנהל, אויף יעדעם איינעם, אויף די חדר, אבער אז ער איז נישט אין חדר קען מען נישט לערנען מיט אים. און די זעלבע זאך איז אבער ווייטער אויך, יעדע, קודם דאס אליינס אז אז די קינד פילט אז אוי, געט אביסל א דריי מיט די נאז, אקעי, יעצט גיימיר די צווייטע באס, אקעי, יעצט גיימיר מארגן. פארלירט עס די גאנצע חשיבות, און נאכדעם קומסטו אן אינמיטן חדר אינמיטן קלאס ס'איז שוין יענעם טעם, און דיין הויז איז מאכט נישט קיין חילוק צו ער גייט ארויס ניין אדער צען אדער וואס שוין נאכדעם בעט ער אביסל שפעטער, אבער ער קומט אריין אינמיטן קלאס מ'האט שוין געגעסן מ'האלט אינמיטן דאווענען מ'האלט שוין ביים לערנען, די מלמד פארלירט דעם טעם, וואס וואס זאל איך לערנען מיט דיר איך האב דיך יעצט געענדיגט מסביר זיין די גאנצע זאך, ווי זאל איך אנהייבן איך קען נישט יעצט אנהייבן קוועדירט. נישט ער זאגט עס איז אזוי, אקעי זיי זיך אראפ און שוין עס איז זיצן דא, זייער שיין, עס איז זייער חשוב, אבער עס האט שוין האט שוין נישט די געפיל. און איך זע עס צופרי ביי א ישיבה קטנה, די בחורים. עס באדארף זיין זיבן פופצן אין בית מדרש, אין כיתה ח'. זיבן פופצן אין בית מדרש, ער זאל אנקומען זיבן זיבן דרייסיג, זיבן פערציג, פינף פער טשעט אזאנס, אז די האפסט דאס קענען קאלקעלעיטער, אז די קומסט אן זיבן פערציג גייט ער זיין אין חדר איינס אזייגער, נפלאות הבורא, וואס איז פשט? ניין אזוי איז די מציאות, ווייל די מנין האט ער שוין נישט געכאפט, אקעי דארף ער גיין אין מקווה, דער הערליכע איד דארף טאקע גיין אין מקווה, אקעי מיר ווארטן אויף די נעקסטע מנין. און דער טאטע דארף שוין לויפן, ער ווייסט ווי ער דארף לויפן, ער גייט שוין נישט שטיין דא אויפן קאפ און זען אז ער האט טאקע אנגעקומען אין חדר. אקעי, ער דארף, און דערנאך האט ער זיך דורך צו שמועסן אביסל, און באלד האט ער טרעפט זוכט ער א וועג, אט ער הייבט אן שוין צו זוכן א וועג, און ביז ער גייט טרעפן א וועג, און ביז ער וועט אנקומען קומט ער אן איינס אזייגער. וועגן וועם ביסטו אויפגעשטאנען? ער איז אויפגעשטאנען פינף מינוט שפעט. שוין פינף מינוט? אבער אנגעקומען פינף שעה שפעטער אין חדר. נישט קיין טעאריע, ס'איז א מציאות. סאו, אז די קינד זעהט אז די טאטע, נישטא קיין מעשה, סאו נישטא קיין מדינת סאהארא, אזוי דארף זיין, וועט עס זיין אזוי, און מען דארף זיין, מען דארף זיין צייטליך. און יעדע מינוט אין חדר, איך האב אויסגערעכנט כיתה א' און דאס, עס איז אלע קלאסן די זעלבע זאך. צו ווייזט די חשיבות פון פון פון פון די חדר ווי די טאטע וואס הייסט וואס הייסט וואס הייסט דו פעלסט פון חדר מה וויאזוי ווייס נישט וואס זיין ברודער האט חתונה געהאט נישט אנגעקומען נישט אנגעקומען ס'איז דא זאכן וואס א מענטש ווייסט דאס דארף געשען ער דארף כאפן א פליגער קען קומען אביסל שפעטער נישט געהעריג אזוי אלס אביסל כאפן די נעקסטע פליגער יעדע יעדע יעדן טאג איז א זאך פאר זיך יעדע מינוט איז א זאך פאר זיך בחדר. אה, קלייניקייטן וואס מיין מאמע האט געבעטן צו רעדן, די קליינע קינדער ספעשל, וואס מען שיקט איין מאל פער יאר א צעטל, האב איך שוין לאנג פארגעסן, אבער אה, מען דארף שניידן די נעגל פון די קינדער, ווייל אז נישט אה, ווערט מען צעגראדזשעט. די אינטערעסאנטע זאך זאגן מיין מלמדים אז אז די די קאלס וואס ער באקומט אסאך מאל קינדער זענען געווארן געטשעפעט, איינער קאלט אים אז מיין אינגל קומט אהיים מ'האט אים געטשעפעט. אז געווענליך איז עס מער קינדער וואס טשעפען עס, ס'איז זייער אינטערעסאנט געווען. ניין ס'איז נישט קיין, ס'איז נישט קיין חסרון, נישט קיין, וויבאלד א טשעפעטער האט דאך געווענליך אויף צוויי זייטן, איך ווייס נישט פונקט וועגן וואס דו האסט זיך אנגעהויבן אבער צום סוף איז אייביג געווען צוויי זייטן. איז ס'איז דא די קינדער וואס גייט זיי נישט אן, האט פארגעסן, און נאכדעם די קינדער וואס זענען בתוך הדברים און זענען אין די זאך, און זיי קומען אהיים אויך פארציילן.

כבוד הרב, איך האב געפרעגט קען איך א קער נעמען, אויך איז זייער וויכטיג צו זאגן, איך האב געשיקט פאר זייער אסאך עלטערן, א אינגל קינד זאגן מען האט אים געטשעפעט, זאג אים דאס, גלייך ווען מען טשעפעט דיך גיי צו די רעבעצן און מנהל, גלייך ווען מען טשעפעט דיך, ווארט נישט ביז ביינאכט. און מען דארף אבער האלטן קאפ ווייל ס'איז שוין יא געווען מעשות און ס'איז דא כסדר וואס מען נעמט זיך אויף א יונגל, מען בוליט א קינד, און מען דארף קער נעמען פון דעם, מען נעמט קער פון דעם. סאו מען דארף האלטן אפן די אויגן. אבער עניטינג וואס איז געשען, עפעס איז געווען, עניטינג, ס'איז געפערליך, ס'איז קיינמאל נישט עק וועלט, איך גיי קער נעמען, איך גיי רעדן פון דעם, איך גיי, איך גיי רעדן צו די מלמד, איך גיי רעדן צו די מנהל, און נאכאמאל דערמאנען אז א קינד פילט נישט גוט זאל מען נישט שיקן אין חדר, ס'איז נישט פעיר פאר דעם יונגל, פאר די מלמד, ער קען עפעס נישט לערנען. דאס איז אויך א בחינה פון בעיבי סיטינג, אבער ס'איז דא אמאל וואס מ'דארף יא זיין אינדערהיים, מען פילט נישט גוט דארף מען בלייבן אינדערהיים, א קינד דארף האבן מעדיקעישן, דארף האבן אנטיביאטיק, כאטשיג פֿיר און צוואַנציק שעה אנטיביאטיק, קינד האט א וויירוס, פיבער, לאז לאז אים לאז אים קומען צו זיך, ער גייט ער גייט עניוועיס נישט קענען מיטהאלטן די חדר און ער וועט נאר אנשטעקן אנדערע קינדער, און ס'וועט נישט זיין גוט פאר קיינעם, נישט שיקן קיין פרייזעס און קיין טויס אין חדר, ס'איז אויך דא אזא זאך פון אינגל קומט אהיים און יעדער טשעפעט מיך אקעי דא האסטו דא האסטו א גאנצע פאק פון פון טויס און פון גיי אהיים גיי טייל אויס פאר יעדעם איינעם נישט נישט נישט שיקן מ'מאכט נישט קיין עסק פון קיין בערדע ביי אונז ליידער אין חדר ברוך השם מ'בעט די אייבערשטער ביי אונז פירט מען זיך צו זיין אזא מנהג אז מ'פרעגט די רשיון וואס מ'קען זיך פארנעמען א גוטע זאך און דאס איז א גוטע זאך וואס צו טון און די קליינע קינדער אויך איז דא די מ'קען נישט מאכן קיין תקנות מיט א שמאלע הויזן מיט א קליינע קאפ מיט א גרויסע קאפל אבער

ביינאכט רוף אים ארויס אויפן גאס, מאך א דועל עסן, סארג זיך אויס, וואס דו ווילסט, אבער ס'דא קינדער אינוואלווד, פאר נישט נאך א באס מיט קינדער, גיי נישט קיין פאר אריין אין פראנט פון אים, אפילו ער איז נישט גערעכט, ס'איז סכנת נפשות, ס'איז זייער שרעקעדיג, לאז לאז, אז דו ווילסט דו גייסט די נעקסטע סטאפ, גייטס צוויי דריי סטאפס פריער, אין שטעטל קען מען גיין פון וואלד מאנטיסעלא אויפן אנדערע זייט, גייטס די לעצטע סטאפ און ווארט דארט אפ די באס, גיי ארויס פון דיין קאר מיטן קינד און ווארט אפ די באס, גיי נישט קיין פאר אריין אין פראנט פון א. פון א באס און קאל נישט אריין, רוב באס דרייווערס הייבן נישט אויף קיין פאונס ווען מען קאלט זיי אריין ווייל עס איז א סעיפטי אישו, עס איז דא רעדיאוס, אויב מען וויל קען מען קאלן די מענעדזשער ער קען אריינרעדן די רעדיאו און שוין, זונטאג אויך א זאך וואס אסאך איר ווייסן נישט, אפילו עס איז נישט דא קיין סעקערטערי זונטאג קען מען אויך לאזן מעסעדזשעס אין באס טשעינדזשעס, ווי מען הערט עס אויס מיט א היימישע סעל פאן, נישט קאלן קאל מיך, קאל די מענעדזשער, ס'איז דאך שוין נאך צוויי, קאל די מענעדזשער.

א קינד קען אזוי פארלוירן ווערן פון אונטער די פיס, מ'מוז האלטן, מ'מוז האלטן חשבון. פארן צוריק צו אנפאנג, שכח יעדער איינער פארן קומען, און ס'ווייזט אויף ווי שטארק יעדער איינער וויל מיטהאלטן, און וויל אנהאלטן א גאנץ יאר, און ווי שמו פארציילט ליידער נאר צוויי מינוט מיטן מלמד, ווייל דאס איז אזא זאך וואס מאכט א קשר, מאכט א קשר, די, איינער זאגט מיר איך פרעג דעם מלמד, ער זאגט מיך אייביג ס'איז גוט, ס'איז פיין, אלעס איז גוט, איך פארליר אפעטיט צו פרעגן.

שוין דאס איז גענוג, ביז ער ווייסט אבער איינער אינטערעסירט צו הערן וואס איז געווען, און ווען ס'וועט קומען דעם טאג וואס ער וועט וועלן זאגן וואס ער דארפן זאגן, האט ער פון וועם צו זאגן, זעלבע זאך מיט די מלמד, ס'איז דאך נאר זיך מסתם געבן א קאל איינמאל א וואך, איינמאל א חודש, איינמאל אפאר וואכן, וואטעווער, טרעפן בית מדרש, מאכן א אינגל, ס'ווערט אויס ווי א לצנות, אבער למעשה ווען ס'וועט אויספעלן, וועל איך האבן א שפראך מיט אים, וועט ער מיר יא קענען, איך וועל אים קענען זאגן וואס באדערט מיך, ער וועט מיר קענען זאגן וואס באדערט אים, איך רעד מיט אים, איך האב א קשר מיט אים. זאל דער אייבערשטער העלפן ווייטער פאר דעם זאל זיך קענען מחזק זיין, אז מען ארבעט צוזאמען, אזוי האט ישיבה געשריבן טאקע היינט אין די בריוו אויך, מען קומט זיך צוזאם מיט די עלטערן, מיט די מלמדים וואס זענען אויך די אנדערע סארט עלטערן, אויך עלטערן פאר די קינדער, מלמד בן חברו כלב ילדו. רבי שרייבט אז אז מען טוט אז מען טוט און מען בעט די אייבערשטער איז יא פארגעס מען זעהן נאכט פון די קינדער דארף איך העלפן